Mat an traoù ra erien echedoù. Setu-me en-dro goude ur pennad amzer hep na vije graet video ebet. Ha aze hañ da gomz diwar-benn an tournamant 'm eus graet ha taktikoù un tournamant bras ha kreñv-kenañ 'm eus graet neuze e Rochefort. Setu e Charente. Ha setu ar gael goude fin an tournamant a veli bremañ war ar skramm. Neuze 'peus ket 'met gwelet an niver a dud. hag a oa en tu all da daou vil pevar c'hant bet oa ur bern ur bern a biskoazh ne'm eus c'hoariet barzh an tournamant lec'h ma oa kement a c'hoarierien titlet. setu tout ar re aze a welit gant ur G pe M e-kichen o an a zo mistri pe mistri bras, ar re o deus hon F bihan 'kichen o an a dalvez int mestri feed. Mestrifi a zo un tamm izeloc'h em ha ge a zo a zo uheloc'h c'hoazh. Setu m'em eus graet un tournamant etre dre vras, oa ket oa ket dispar, oa ket oa ket fall-fall ken nebeut. Ha neuze oa en em gavet gant pemp poent war nav en eizhvet ha tregont plasenn. Setu. deomp bremañ da welet un nebeud taktiko. Setu ar pezh a-hont a ginnig deoc'h a zo ehan ar video. Ha klask run hag ur wech ho peus ho peus kavet pe ma ne gavit ket klask keñveriañ gant gant ar pezh gant ar pezh 'm eus graet pe gant ar pezh 'm eus c'hwitet a-wechoù pe gant ar pezh zo bet c'hwitet gant enebourien diouzh ar pezh m'oc'h vont da welt. Setu krogo mañ-mañ unan gant nebeut war a-bezhioù. Setu tro ar re wenn. Ha ret eo ret eo gounit apartien, ret eo ober e seurt e vefe gouniet evidomp. Neuze gallout a rit ehanañ ar video hag e larin ar respont a-benn pemp, pevar, tri, daou, unan. Neuze an taol gwellañ n'eo ket debriñ e gec'hwec'h, giz ma soñj da da galz a dud, ha lod soñj dezhe n'eo ket fall, aze e ran berr. Goude-se emañ Efivaroed hag Arantour hag e c'hallont stankañ ar marc'heg. Marvat ober ac'hanoc'h da soñjal anezhe ma ta ma 'z a kuit ar marc'heg n'eo ket mat evel-just peogwir vo kollet un tour. Met bez 'm eus disoñjet marteze zo un taol etreat. Ur bec'h amañ a c'haller ober. Mont a ra kuit ar roue ha goude-se e c'hallan ober bec'h gant ar marc'heg hep koll an tour. Hag aze e vo diaes da c'hounit an daoust d'ar pezhach. Setu n'eo ket se ar pep gwellañ. Ar pep gwellañ zo gouzout eskemm ar pezhioù evit en em gavout barzh an dibenn-partienn. Neuze en echedoù e vez lâret eus an dibenn-partiennoù pa vez nebeut nebeut-tre a bezhioù pe d'ar muiañ ur rouanez eus a bep tu. pe un tourez a bep tu, un eskob a bep tu, setu. Ha neuze euh ret 'oa debriñ e depemp, berr d'ar roue, tour dap depemp, tour dap gec'houer berr, roue F6, ha tour gepemp. Setu pezh 'm eus c'hoariet aze a-enep ur c'hoarier daou vil. Hag ar pezh zo fentus, ral a wech e vez gwelet se o stanket an tour penn-da-benn ha setu e rediet eskemm a zo an tour a blijfe dezhañ mont pell met ne c'hall ket hein, ha mat-te bremañ FDAP roit get-c'hwec'h e c'hallan just c'hoari H-pevar ha se vel ar splannañ ar pezhioù liammet, ar pezhioù gwerin liammet en dibenn partienn a zo kreñvoc'h evit ar re a zo eilet amañ e melen, kar ma klask ar roue mont da gerc'hat anezhe. Kerkent debret ez ay egile da redek betek ober ur rouanez. Setu ur bartienn neuze en doa c'hoariet ma enebour goude tour-gepemp tours-e-pemp, met amañ e c'hallan memetra debriñ e-pemp. Hag aze diwallit, arabat bountañ ach re vuan, ma vountit ach re vuan, petra c'hoarvez ? Gallout a ra ar re zu c'hoari C-pevar, dedap C-pevar ha D-tri, ha goude-se 'm eus ket amzer ha daoust d'am gwerin ouzhpenn da zont da gerc'hat hennezh. Setu n'eo ket mat ret eo kas ar roue neuze. Kas ar roue, roue e c'hwec'h, H-pevar, ha bremañ ha mat klask c'hoari C-pevar 'za ket mui en-dro dre ma c'hallan tapet ar pezh gwerin. Setu gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet ha a-wechoù eskemm ar pezoù zo a-walc'h evit gounit met ret eo jediñ spis war-lerc'h. Deomp pelloc'h. Amañ ur blegenn 'm eus c'hoariet a-enep hon mestr etrebroadel sapre ribouler a zo anvet Vincent Collin, eus Naoned. Amañ 'm eus aberzhet ur pezh, 'giz ma welit, da lâret eo zo gantañ aze daou varc'heg hag un eskob ha me n'em eus nemet daou eskob. Me war un dro all 'm eus un dagadenn vras a-walc'h hein, ha pa welit emañ ar roue en arvar un tamm bihan hag ar pezh gwerin-se a vir outañ da vont kuit. Setu, klaskit ehan ar video ha kavit an taol gwellañ ha laosk ar re Ar re ouent d'ober rampo d'an nebeutañ. Ar respont a-benn pemp, pevar, tri, daou, unan. setu meur a daol dedennus a zo amañ. an hini gwellañ o vezañ tour da bep. Ret 'oa aberzhiñ un tour. Pouezus a-walc'h eo rak mareer un taol bennak moarvat eus lod o deus soñjet 'vefe gwelloc'h skarzhañ ar rouanez da gentañ. Ha pezh 'moa soñjet ivez ar bartien da gentañ tout, gant eskob e pevar siwazh. Amañ e c'hall ar re sur c'hoari eskob Ev daou. Adtrapet eo ma rouanez aze m'oa c'hwitet enfin an nebeud taolioù a-raok pa m'oa rakjedet ar blegenn-mañ hag aze omp lakaet diaes ar gwele d'ar rouanez a zo bac'het ha n'he deus karezenn ebet da vont ha ma ran getri ha n'eo ket posubl kennebeut an eskob a dapo ha daoust ma tapan e rouanez e tap ma hini. Ha goude-se ma tapan e eskob eta amañ, ha bremañ ez eus bet eskemmet ar pezhioù, setu n'eo ket mat evidon ha ur pezh ur pezh nebeutoc'h am eus c'hoazh met n'em eus ket an an dagadenn aze aze ganti. Setu moaien zo ivez aberzhiek ec'hwer dre ma 'oa nebeut a amzer o-se am eus graet dre ma 'oa ket jetet betek penn tour e pemp. Met goude marc'heg dap rouanezaj pemp, aze 'z eus un taol-difenn a zo brav, n'eo ket roueg e seizh. abalamour da bec'h, ha bec'h, kollet ar marc'heg, me, rouanez, a zeu en-dro da e aez, evit stabilaat ar marc'heg amañ, ha n'eus ket amzer en gwirionez kas an tour a giz m'hon nije c'hoant aze da G-Pevar a-dal d'ur roue, rak a-hend-all e teufe ar marc'heg da E-Pemp o kinnig un eskemm, evel-just m'emañ ket c'hoant da eskemm, neuze hañ da gilat, àr-lerc'h rouanez G-C'hwec'h siwazh n'emañ ket a-walc'h evit tagañ. Setu perak neuze e oa gwelloc'h c'hoari Tour da bepemp, goude Tour da bepemp, F da bepemp hag Eskob Gerc'hwec'h, e tagan ar marc'heg ha ma'z a kuit ar marc'heg da F-c'hwec'h siwazh e vo kollet hein, rak gallout a ran debriñ F-c'hwec'h, Tour da bep-c'hwec'h ha bremañ marvat e esoc'h deoc'h kavout ar peurrest. Rouanez H-Seizh Ber, roue F-Eizh ha rouanez H-Seizh Landerroe abalamour d'ar pezh zo chomet amañ hag a stank ar roue du. Ma, ma gourc'hemennoù a rae d'ar re o deus kavet, hennezh ivez, tour da bep emp, aberzhiñ an tour a-bezh. Setu hemañ, hemañ evit se n'imp ket outañ hirio. Aze, e-barzh ar partienn-se, zo un istor fentus a-walc'h, kar bemont gant ar re wenn. Me aze eo ar re zu o deus kavet un taktik. Un taktik en dije gallet c'hoarvezout me 'm eus gwelet an taktik-se neuze 'm eus graet an dra all. Met dedennus-se setu perak e tiskouez an deoc'h. Met ar ar goude ar partien m eus skojet gant tud all hag em eus klevet e c'halle ar paotr-se marteze truchañ. Daoust da vezañ anvet Gandhi hein, Gandhi ar paotr eus India, met anvet oa bet trucher gant tud zo abalamour da parti enno un tammig dic'hortoz 'noa graet ha gwire oa ket ken barrek-se trec'h oa bet war mustri, trec'h oa bet warnon ha n'eus ket graet n'eus ket graet fazi bras ebet ha na na fazi bihan ebet evit evit lâret da bihanner ar parti-mañ hag e save alies-kenañ evit mont d'ho privezioù setu marteze evit ar wech kentañ e em eus douetañs an tamm bihan diarbenn ar bartienn-mañ met evit c'hoarvez ket alies 'michañs ha marteze pa vo tapet an debet n'a ket 'vo restoliet a poechoù. Bon tro a rezu berped ha ret eo deoc'h kavet ur splet. Pemp, pevar, tri, daou. Unan, gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet an aberzh Tour d'Absetri. Setu, amañ e c'haller aberzhiñ un tour penn-da-benn, an dra zo un tamm dic'hortoz, met en gwirionez eo o briz-aberzh ret dre mont vont da addebriñ un tour war-lerc'h. Goude ronez-dap, da skouer, ronez-dap ha tour-dap, bremañ marteze e welit an taol gwellañ. Eskob da bD-Pevar, berr d'ar roue hag e tapant an tour. Setu ha n'eus ket tu kas an tour amañ kennebeut. Setu. Ha se 'vefe mat-tre neuze evit ar re-se hein, kar chom a ra neuze tri fezh eus a bep tu, un tour eus a bep tu, ha gounezet o defe daou bezh gwerin, pezh a rofe ur stled dezhe. Ha ma tapan amañ goude tour dapsetri gant an tour, ha ne cheñcho netra, gallout a ran c'hoazh c'hoari eskob DPV ar wech-mañ ha debriñ un tour war-lerc'h. Setu seurt taktiko a c'hoarvez alies a-walc'h ha setu perak pa vez kalz pezhioù garit mod-se war karrezennoù du, evit kuit na'z afe an eskob da zebriñ e c'hallit c'hoari c'hwek e daou ha mod-se ne vo taktik ebet ken evel-se. Ma da c'homz da vont evit ar re galoñekañ, setu houmañ houmañ zo sik a-walc'h. Houmañ zo ur bartienn er-maez eus red Rampo a-enep ur mech bras eus Bulgaria, Momchil Nikolov. Amañ Bon, bez' eus reoù all, enfin plegennoù all a zo ba'r bartienn-mañ a zo ken dedennus all, met houmañ zo souezhus. Da lâret eo, am eus daou dour nebeutoc'h am eus aberzhet, met war an dro all eme daou wezh gwerin a zo avañset kalz hag e roe a c'hall bezañ lammet. Setu. Just a-raok e oa an tour hec'h-unan ha em eus ket tapet 'nañ zoken. Ha setu amañ e tagan an tour. Neuze dija ma vije tro ar re zu, tra kentañ, petra zo gourdrozet amañ ? Ma rafen ur rouanez gant ar re wenn ? Petra ray ar re zu ? Pemp, pevar, tri, daou, unan ? Gallout a ran debriñ un tour evel-just ? Daoust hag-eñ e vo war ? Ya, a-walc'h e vo, ha goude-se e c'hallan c'hoari rouanez e-unan gwarezet gant ar pezh-gwerin hag ez eus lamm d'ur roue. Setu peseurt ozan neuze, penaos kavout an difenn mat gant ar re zu. An dra-se zo un tamm diaesoc'h. Kavet nemet gant ma enebour met fazioù 'neus graet war-lerc'h. Setu, c'hoariet noz, n'eo ket Tour F-Unan kennebeut, ha Tour F-Unan bec'h 'c'hallfen debriñ, bec'h 'c'hallfen ivez distreiñ da detriñ e-lec'h ma oan 'vit. Bet gourdrouz debrén tour ? Tour da bet daou a zo posupl, honnezh da bet daou met goude-se e ranker c'hoari taolioù resis evit nompas bezañ lammet. Aze e c'hallit memestra bezañ lammet, da skouer goude a eizh ro honnezh, bec'h amañ, roit get daou, bec'h amañ. Ma'z a roet achtrilh e c'hallan c'hoari bec'hioù difin, ar pezh 'rafe rampo, mouse. Ha ma 'z afe da skoachañ ar roue hec'h-unan gant ar pal distreiñ e ge-unan gant ar rouanez, aze 'm boa gwelet an dra farsus a leusr ac'hanon da c'hounit da c'hounit daoust d'an div rouanez a zo war an dablez ivez en enebour. Ha kavet vo ganeoc'h marc'heg F daou, lamm d'ar roue. Setu, se 'vefe bet brav, met n'eo ket n'eo ket kouezhet 'ban toull trap-se. c'hoarineus an taol gwellañ neuze goude n'eo ket tour da bet-daou met rouanez F-daou hein. Penn kentañ e soñje din e oa ket posupl c'hoari an dra-se dre ma vije debret ar rouanez ha tra ha tra ken met en gwirionez goude marc'heg F-daou bremañ emañ difennet an tour e-unan a oa taget a-raok gant an eil tour. Setu ha goude a eizh rouanez, bon n'eo ket pezh 'neus graet ha debret dibaoe 'neus debriñ e F-daou, met goude un dra bennak 'vel a eizh rouanez ne mije ket bet a-walc'h a-walc'h 'vit tagañ aze evit ingal ar blegenn ha da skouer ma ran marc'hegezh tri goude roue Gedaou. Ne c'hallan ket ober bec'h amañ gant ar rouanez, abalamour d'he rouanez, ha sur war m'efe dilezet buan a-walc'h rak ma ne ran netra e teuio amañ gant he rouanez ha gant he dour hag all. Setu, met ar partie neuze a-wasik a-walc'h ha kavet penaos skignet oa bet war internet war-eeun, pezh pezh oa pezh oa dedennus ivez. Met a rit a-wechoù an daoust da galz pezhioù ouzhpenn, n'eo ket n'eo ket ken aes da c'hounit koulskoude. Ma, ma gourc'hemennoù deoc'h da vezañ evit ar re zo bet betek penn ha ken ar c'hentañ tro.